Без Сәләт!
Бөгелмә! Аланыннан һәм без Кәбестә!
Мин сәләттә 17 елдан. Ә мин сәләткә 2013 елда килдем. Миңа калса, иң якты хәтирә ул минем кулдашымның кичке чараларда бик матур җырлавы. Бөгелмә текә, барлык сәркешләр белә. Сәләткә без гел кайтабыз инде ун ел биредә. Сәләт бөгелмә! Бөгелмә!
Мин Сафина Ләйсән. Ә мин Габделбаров Алмаз. Без Сәләт Сана каланың өченче төркем әйдәманнары. Мин әйдәман булып ике ел эшлим. Ә мин әйдәман буларак әле бер ел гына. Безнең төркемдә гитарист та, җырчы да, битбоксер да бар һәм бу әле бер донер гына бит. Кулдашлар буларак күңелдә калган иң якты хатирә ул форумнан соң беренче шәмчегебез тышта, йолдызлар астында үткәрелүе. Иң шәп кулдаш ул Ләйсән яңгыр шикелле. Юк-юк-юк, ул күзне чагылдыра торган алмаз шикелле.
Сәлам, Айсылу! Сәлам, Рәмис!
Без Сәләт Рухияттән. Һәм безнең төркемебезнең исеме Тапкыр Рулиннар.
Мин Сәләткә 2012 елдан. Мин дә 2012 елдан. Ә, без бит бергә башлаган идек. Мин Айдаман буларак беренче ел эшлим. Мин дә беренче ел эшлим. Мин 6 тапкыр булдым.
Ә мин чибәрерәк. Ә безнең кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз ул зарядкага бер кайчан да йоклап калмый идек. Иң шәп кулдаш ул алмашлык. Нинди?
Без
Мин Рафис Халилов. Мин Лиза Хуснуллина. Без Сәләт Раушан аланына. Безнең төркемнең исеме Беренче канал. Безнең төркемебезнең уңышы ул балаларның мәхәббәте. Иң шәп кулдаш ул акыллы, матур һәм мишәр, ягъни Илүзә. Минемчә иң шәп кулдаш ул шаян, тапкыр һәм мишәр Рафис. Мин Ильвена Каримова һәм минем кулдашым Фәнил Гөлиуллин Әнә тегендә утыра. Без Болгар туган тел форумының әйдәманнары. Кызыклы фактларга килгәндә, безнең Әлфрид исемле егет бар иде һәм аны форумда белмәгән бер кеше дә юк иде. Кулдашлар бу ара күңелдә калган иң яхшы хатирәләр, ул балаларның соңгы көндә әйткән җылы сүзләре. Үсәбез!
Бу безнең төркемебезнең исеме. Мин Илүзә Шавалиева. Мин Адель Хәердинов һәм без Имәнкәйдән. Безнең төркемнең кызыклы факты ул. Төркемдә шуның кадәр күп кечкенә балалар иде, мин алар белән бәләкәч оештырдым. Безнең төркемебезнең үзенчәлеге ул, 2015 елда мин Адельнең әйдаманы булдым. Күңелдә калган иң яхшы хатирә ул безнең һәр шәмшегебез үзенчәлекле урыннарда узу. Мәсәлән, футбол кырында. Йолдызларга карап.
Мин Булат Гайнетдинов. Мин Фәридә Газизуллина. Без Сәләт шәхес салоны әйдаманнары. Безнең төркем исеме, Тапкыр. Ничә тапкыр? Өч тапкыр.
Әйдаман булып мин беренче ел эшлим. Әйдаман булып мин дүрт ел эшлим. Безнең төркемнең кызыклы факты, самолет очканда без Уиу! дип теләк тели идек. Кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз, мин өченче дәрәҗә алдым.
Ә минем шәмәхә футболка бар. Иң шәп кулдашлар, шаян, шук эмоциональ.
Ягъни безнең кебек.
Мин Алинә Рамазанова. Мин Азат Башаров. Һәм без Сәләт Болгар аланыннан. Безнең төркемебезнең үзенчәлеге, беренче сары галстук. Икенче сары галстук. Һәм өченче сары галстук. Безнең кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз ул. Ундүрт көн.
Унҗиде бала.
Һәм бер гаилә. Иң шәп кулдаш ул. Ышаныч. Өмет. Таяныч.